Yɛda mo nyinaa mo ase ma mo akwaaba ɛba Approve TV and radio so. Na nnɛ dwumadi a yɛba abɛdi no yɛato ndin sɛ the Akantwi alphabet. Yɛreba abɛsua yɛn Twi kasa no alphabet no ɛwɔ mu no, yɛpɛ sɛ yɛsua ɛkwan a yɛfa so yɛbɛka Twi, ɛkwan a yɛbɛfa so yɛbɛtwerɛ no. Na yɛbɛhyɛ ase afiri yɛ alphabet no. Nti, ɛno ne dwumadi a yɛba bɛdi no ɛnɛ da yi. Ne dwumadi a yɛba bɛdi nnɛ da yi, yɛfrɛ me Antwi Agyei Manu. Enti no momma yɛnkɔ na afei no yɛnkɔhwɛ how our things will go. Enti ɛnɛ no yɛbɛhwɛ yɛ abɛɛdɛ no. Ɛnɛ yɛbɛhwɛ yɛ abɛɛdɛ no. Yɛbɛsua yɛn abɛɛdɛ no. Na afei nso after sɛ yɛsua yɛn abɛɛdɛ no awie no ɛɛ akosua vowels ne consonant no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ wɔ biribiara mu. Na mɛka akyerɛ sɛ. Yɛ Twi Yɛ Twi kasa no yɛ abɛɛdɛ no ɛwɔ mu 22 Yɛ abɛɛdɛ no wɔ mu 22 Na ɛmu tu wonhu no wɔ English language mu Ɛmu tu wonhu no wɔ English alphabet ABCD no mu Ɛwɔ mu 22 Na ɛmu tu wonhu no wɔ English eh, language no mu Ti no ma menyi nkyerɛ mo no afei no Ma me nkyerɛ mo nti no abɛde no saa deɛ ɛɛ eh, mede red pen ayɛ no ɛɛ eh, ne ɔɔ no wohu no abc di mu ɛɛ eh, ne ɔɔ no wohu no abc di mu nti abɛde no na gu so no na ɛyɛ 22

Yɛbɛka no sɛ anum ngyegyeɛ. Kasa a woka a ɛgyegye wɔ w'anum, kasa a woka a ɛgyegye wɔ w'anum, ɛno ne consonant. Na afei, vowels no yɛ ɛnne ngyegyeɛ. Kasa a woka a ɛgyegye wɔ w'nne, ɛgyegye wɔ mene mu, ɛno ne eh, vowels no. Na consonant no wɔ mu 15. 15 no yɛ bɛ, dɛ, fɛ, gɛ, hɛ, kɛ, l, m, n, pɛ, r, sɛ, tɛ, wɛ, yɛ. Ɛno ne consonant in that 15 alphabets no. Ɛna wokɔ vowels nso yɛ a, e, ɛ, i, o, ɔ, u. Ɛno nso ne vowels no. Nene yi yɛbɛsua abɛ de kan. Wobɛ sɛ wotumi kan twi. Sɛ obi twerɛ twi mu a na atumi kenkan. Wotumi twerɛ a ɔwɔ sɛ ɔhyɛ aseɛ firi a bɛ dɛ nti a bɛ dɛ na gu so no mebɛkan no mmienu afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no na wakan adi m'akyi nti yɛbɛkɔ a bɛ dɛ e ɛ fɛ gɛ ɛ i kɛ l n n o ɔ pɛ r Sɛ tɛ uu wɛ yɛ. Mesan ɛɛka biem. The last one na mbɛka yi nti deɛ ɛtɔ so no wo ne mmienu ana ɛbɛka yɛ bom nti mesɛ ɛkan a bɛ dɛ e ɛ fɛ gɛ hɛ i kɛ l m n o ɔ pɛ, ll, sɛ, tɛ, uu, wɛ, yɛ. Nti no, atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ Approved Radio na afei mohwɛ motie Approved Radio na mohwɛ Approved TV. Yɛn nyinaa bɛkenkan Abed na bom. Wowɔ fie a na wafrɛ wo ba na so afrɛ wo yere anaasɛ wo kunu na yɛsua twi kasa cause yɛ kasa yɛ twi kasa no nkosua no baabi abiem wokɔ aburukyerɛ yɛnkyerɛ wokɔ no baabi yɛnkyerɛ sɛ sukuu koraa no wɔn hɛ da nkyerɛ bio So ɛwɔ hɔ sɛ yɛka sɛ woyɛ akanni a? Wo kasa deɛ, wotumi ka na wotwerɛ. Wokɔɔ sukuu ankɔ sukuu, ɛwɔ sɛ wotumi ka wo kasa na wotwerɛ. Anaasɛ sɛ yɛatwerɛ agu pepa so a, wotumi kenkan. Nti yɛn nyinaa mmom na yɛnkɔe, yɛnkɔe. A, bɛ, dɛ, e, ɛ, fɛ, gɛ, hɛ, i, kɛ, l, m, n, o, ɔ, pɛ, l, sɛ, Tɛ uu wɛ yɛ. Moayɛ adeɛ, moayɛ adeɛ. Na sɛdeɛ meka akaa sɛ ɛyɛ yɛ- yɛ- yɛ letters no ɛwɔ mu 22 22 letters na ɛmu mmienu pɛ ɛna wohu no wɔ english language mu deɛ mede eh, red na yɛ no ɛ eh, na ɔ wohu no wɔ english alphabet mu ana saa so na english alphabet no nso yɛwɔ eh, yɛwɔ alphabet enum bi a five bi a ɛno nso wohu no yɛ twi alphabet no ɛno no gye kill vx ana z ɛna egu screen no so no gye kill vx ana z saa wɔ ɛyi eh, alphabet wɔ no so no wohu no wɔ yɛn yɛ kasam yɛn yɛ yɛn yɛ yɛn yɛn Yɛ yɛ abɛɛdɛ no wonhu. Saa nso na yɛn nso yɛwɔ alphabet two so a ɛno nso wonhu no wɔ English alphabet no ɛyɛ ɛ ɛna ɔ. Nti yɛsɛ sɛ yɛasua abɛɛdɛ no awie a yɛnkɔhwɛ nkyekyɛmu mmienu no consonant ɛna vowels no ɛkwan a bɛfa so bɛhu mu difference ɛyɛ anum nnyegyeɛ ɛna afei ɛnne nnyegyeɛ ɛkwan a sɛ wopɛ sɛ ɔte ase a anum nnyegyeɛ yɛ dɛn a nti yɛn kɔhwɛ anum nyi deɛ no ɛɛ ne ɛɛ ne works no bi anaasɛ ne nsɛmfua no a yɛde ayɛ no bi sɛ dɛbi a abɛte ase nti anum nyi deɛ no wofa bɛ anaasɛ bia a yɛwɔ bankye bankye ɔn anum ɛgyegye wɔ anum bankye no wode kɔ english ma yɛ cassava i hope sɛ egu skin no so kama kama kama yɛwɔ bayilɛ bayilɛ ɛgyegye wɔ wɔ anum anaasɛ yam Ba yerɛ, ɛgyegye wɔ w'anom, nti ɛno yɛ anum ngyegyeɛ. Yɛhwɛ the column no so a, da deɛ, da deɛ, da deɛ, mɛta. Saa so na ɔba so a yɛse da doa, da doa, nail, da doa. Ɔn sɛ saa nsɛmfua wei no nyinaa no, woka a, ɛgyegye wɔ w'anum, Ɛno nti na yɛka sɛ anum ngyegyeɛ. Yɛwɔ biribi te sɛ fitaa, fitaa, fufuo, kyerɛ sɛ white, fitaa, fitaa anaasɛ fufuo. Ne nyinaa no, woka ɛgyegye wɔ w'anum. Yɛnhwɛ biem, wɔse frankaa, flag, frankaa, frankaa, ɛgyegye ɛwɔ w'anum. Ana abi nso, e, e, afei nso yɛba gyii kɔlɔm nso, wɔse go, like, wogo wo ho, loosen, go. go, gyegye, na afei nso gu, sow, wosow biribi gu. Ɛno nso yɛ anum ngyegyeɛ no bia. Yɛnsan nkɔhwɛ deɛ, yɛnsan nkɔhwɛ ɛyi, hɛ kɔlɔm no, ɔse huli, kyerɛ sɛ jump, huli, ɔn sɛ ɛgyegye wɔ wɔnum, hunu, kɛntɛn, kuruwa, lɔɔre, luudu, mukaase kyerɛ sɛ kitchen no no mankani kokoyam no no nsa hand nante walk pɛntoa glass ne nyinaa yɛ anum ngyegyeɛ no bia wɔse twerɛ wɔn sɛ ɛgyegye pra samina sapɔ tɛkyerɛma tafle awareɛ wie yareɛ yoma camel no no. Nti wohwɛ saa nsɛmfua a ɛbɔɔbɔ no nyinaa a, saa 50 wei no nyinaa yɛ consonant, anum ngyegyeeɛ. Nti yɛnkɔhwɛ vowels no, seven vowels no nso, yɛnhwɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔno nso wobɛhu. Ɔse adesoa, kyɛ sɛ burden, adesoa. Ɔn sɛ woka adesoa no a, Ɛ, ɛyɛ wo nne, wo de, wo nne, nne no ankasa na ɛkasa. Ɛnyɛ w'anom o, wo nne, wo nne. Adesoa, akoma, efie, ekuro, ɛdɔm, ɛkɔm, edin, di, ne nyinaa no, saa ayi, saa ayi, ayi works wei no nyinaa no, na nsɛmfua wei no nyinaa, ɛgyegye w'anom. Osuo, opuro, ɔwɔ, ɔsebɔ, wukuada, sukuu, Ne nyinaa no gyegye wɔ wɔ ayi, ne nyinaa gyegye wɔ wo ne, nti no ɛyɛ ɛne ngyegyeɛ, vowels, ɛne ngyegyeɛ, consonants, anum ngyegyeɛ. Nti I hope sɛ moahunu saa difference no a ɛwɔ mu no, sɛ Twi no English ɛyɛ 26, yɛn yɛ Twi deɛ ɛyɛ 22. na 22 no, ɛmu two words bi wɔ hɔ a ɛni English alphabet no. Saa nso na English no so no, yɛwɔ five letters bi wɔ so a ɛni yɛn twi alphabet no. Yɛ twi no yɛ, wohwɛ saa yɛ twi alphabet no a, sɛdeɛ medi kan underline ma hu yɛ no a, ɛne ɔ no, ɛni English alphabet no, abɛde no. Saa ara nso na English alphabet no nso yɛwɔ J, Q, V, X and Z. Ɛno nso ɛnni yɛn Twi alphabet no. Atiefoɔ, wogu so a wohwɛ Approve TV ana afei wotie Approve Radio. Yɛfrɛ m Antwi Agyei Manu. Wei yɛ the Akantwi alphabet ana w'ani gu so a wohwɛ a wosan atie. Saa dwuma yɛde bɛbrɛ wo everyday biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yɛn mma no a wɔreba no, yɛbɛtumi asua yɛn kasa no. Ɛfiri sɛ wokɔ sukuu mu a, yɛnsua yɛn kasa no koraa dodoɔ saa. Ɛsɛ paa wofrɛ akora wɔwie SS university na aka sɛ ɔntwerɛ me ho asɛm a ɔntumi like ɔntwerɛ myself wɔ ne ɔretwi kasa mu a ɛbɛyɛ ne den. Na atiefoɔ ɛɛ yɛka sɛ woyɛ akanni a Ɛdeɛ na ɛma yɛhu sɛ ɔyɛ akanni? Borɔfo de, obiara te borɔfo o. Obiara te borɔfo. Na ɛdeɛ na ɛbɛyɛ ahyɛnsodeɛ sɛ, oh, okay, meyɛ akanni. Wo kasa ka ho bi. Wo kasa a wɔka no, ɛka ho bi. Nti Approve TV, the Mothers Media, Mothers FM, Mothers TV, Approve Radio and Approve TV. Yɛafa dwumadie bi ato yɛn ho so sɛ yɛbɛsua yɛaka nkasa no. Wɔn nso tribe bi a wɔn biara no so no, woso bɛtumi ayɛ YouTube page, Facebook, no all those things. na wo nso wa educate wo w'abusuafoɔ no kɔsɛ ni kwan sɛ yɛto yɛn kasa no to kone wɔn deɛ mepa akyiri ni kwan sɛ yɛn kasa no yɛto de kone wate ase o o do sɛ yɛkɔ sukuu akɔ akɔsua borɔfo deɛ na hɔ abat yɛn nso yɛ kasa no pakyɛ deɛ meka wate aseɛ nti woso kurom kasa no a woka no mɛnto mfa nkone wate aseɛ mɛnto mfa nkone nti no

Yɛ. Nti no, yɛde dwumadie no bɛsi wɔ ha sei. Na ɛnɛ homework no ne sɛ rekɔɔde ho wɔ wɔ phone so na fa sɛnde mo WhatsApp. Nɔmba no na ɛgu screen no so no, 0241 400 137. 0241 400 137. Rekɔɔde wo ho na ka Abɛɛdɛ no wɔ WhatsApp na fa sɛnde me, sɛ wo tia no ma kɔrɛte wo. Abɛɛdɛ no, abɛɛdɛ no, fa ka ɛɛ ka no wɔ WhatsApp na fa sɛnde me, yɛ no audio voice note, mɛntwerɛ o, mɛntaepe, ɛnneɛ ɛbɛyɛ photocopy. Ka sɛ abɛɛdɛ, AFG, ɛno ka wɔ WhatsApp na fa sɛnde me, sɛ mistake wɔ ho a na yɛakɔrɛte no kama kama kama kama. Nti wei ne yɛ lesson one, Nyankopɔn boa yɛ tena so yɛbɛtoa so ɛkwan a bɛfa so ade saa alphabet wei no abed wei no wɔbɛkeka abom a wobɛtumi de anya nsɛmfua wobɛka abom a wobɛtumi de anya works bi sɛ English ma yɛ GO kɔ nti no twi so no GO so wobɛka ne sɛ nti Nyankopɔn boa so ɛkyena yɛnya hu abed na wie no yɛbɛsua kwan yɛbɛfa so bɛkeka saa abed na abom a yɛbɛtumi ama no ayɛ nsɛmfua anaasɛ word yɛfrɛ me ntwi agyei manu ɛyɛ the akan the akan twi alphabet ana wohwɛ yi a wosan tie yɛn wowɔ asɛmbusa bi anaasɛ wɔ question bi a wobɛtumi de afa yɛ whatsapp line wei so ɛyɛ 0241 400 137 0241 Four hundred, one three seven, Ɛno nso ɛsan gu screen no so nti no wobɛtumi apeke na afei any time biara no woafrɛ na yɛne wo adi nkɔmmɔ. Nyankopɔn nhyira wo. Sua wo kurom kasa. Ɛno ne yɛ w'ahyɛnsodeɛ. Borɔfo nyɛ wo kasa. Obiara nkaa sɛ mensua Borɔfo, wotu kwan a yɛbɛboa wo. But wote wo man mu deɛ, ɛwɔ sɛ wo maame kasa deɛ, wo mother tongue no. ɛwɔ sɛ wusua na atumi aboa wo. Ebia na daakye bi sɛ wuwu a, I don't know, but meka kɛkɛ, ebia wuwu a, Nyankopɔn sɛ, okay, mebɔɔ Ghanani, mebɔɔ Ayigueni. Pa Ayigue twerɛ wo ho asɛm. Pa Ayigue twerɛ bɔne a bɛyɛ ne papa yɛ nyinaa. Afei na to na bisa sɛ, Awurade, mekɔɔ sukuu, mekɔsua Borɔfo, na wɔatea aka sɛ, Borɔfo no, wo na mede ma wo. Mede mo bɛsi ha, yɛfrɛ me Antwi Agyei Manu.